Biz sizlerge Ukrainada ve dünyada olıp keçken vaqialar aqqında tarif etmege azırmız. Dörtünci Ukraina prezidenti Viktor Yanukoviçniñ ükmüne berilgen istinaf şikâyet sentâbrniñ on üçüne qaldırıldı. Kyiv istinaf mahkemesi kollegiyası öz qararını böyle añlattı, Bu mevzuda yedek mahkemecini belgilemek kerek, bunı yapmaq içün ise avtomatik üleştirüv sistemasına

Viktor Yanukoviç Ukrainadan eki biñ on dört senesi fevral ayında qaçtı. Oña qarşı bir sıra cinayet davaları açıldı, şu cümleden devlet hainligi ve Rusiye tecavuzına alâqa. Mahkeme esnası bir buçuq yıl devam etti. Ahır soñu yanvar ayında mahkeme üküm çıqardı, on üç yıl apis cezası. Tünevından basta boyevikler tınçlıqnı on doquz kere bozdı. Rus işğalcileri altı kere Minsk añlaşmalarında yasaq etilgen silânı qullanğan. Birleşken quvetler operatsiyası ştabınıñ malümatına köre, mina topularından duşman Krasnogorivka, Marinka, Krımske, Novoluganske ve Popasnadaki ukrain mevzilerine attı. Diger taraflarda işğalciler granataatqıç ve iri kalibrli qurşunatqıçlar qullandı. Ukrain askerlerine qarşı arbiy areketlerde iştirak etüv içün sekiz yıl apis cezası. Böyle qararnı Lugansk vilâyetiniñ rayon mahkemesi çıqardı. Ukraina telükesizlik hızmetinde haber etilgenine köre, erkek eki biñ on yedi senesi işğalcilerge qoşulğan silânen boyeviklerniñ noqtalarında hızmet etken ve Ukraina Silâlı quvetleriniñ mevzilerini izlegen. Rusiye ombudsmeni Tatyana Moskalkova Kirill Vışinskiyge qol tutmaq içün Kyivge kelip çıqtı. O zenaatdaşı, Ukraina Yuqarı Radası insan aqları vekiliyetlesinen körüşti. Lüdmila Denisovanıñ aytqanına köre, esas mevzu reinilernıñ azat etilüvi oldı, şu cümleden Rusiye ve işğal etilgen Qırımda tutulğan ukrainlerniñ ve Ukrainada mahküm etilgen rusiyelilerniñ azat etilüvi. Avada arbiy uçaqlar, soqaqlarda tanklar, atışlar ve patlavlar. Üç yıl evelsi Türkiyede arbiy hadimlerniñ bir qısmı devlet devrimni keçirmege ıntıldı. Memleket qol tutqanlarğa ve qarşı olğanlarğa bölündi. Soqaqlarğa biñlerce adamlar çıqtı. Narazılıqlar küçnen dağıtıla edi. Eki yüz elli kişi elâk oldı, biñden ziyade yaralandı. Yaqalavlar, tevqifler, işten çıqaruvlar ve Alâ daa devam etken mahkemeler, tafsilâtlıca nevbetteki levhamızda.
Puç iştirakçileri birden akimiyetniñ bütün qollarına darbe endirdi. Silâlı isyancılar aynı vaqıtta Ankara ve İstanbulnıñ esas binalarını öz nezaret astına alacaq oldılar, bu, ükümet binalar, kütleviy haber vastaları ve polis bölükleri. Bukvalno nad krışami naçınayat letat. Dam üstünde eki arbiy uçaq uçıp başlay, bu soñ derecede normal bir şey degil, böyle iç mümkün degil. Dedim, bütün hani hayatım, qonuştıqlarım, her şey, hani gözümün önünden film çeker kibi geçti diyorlar ya, dedim, başladı galiba. Fatih, sabıq polis başı, on üç yaşından başlap qanun qoruyıcı olmağa arzu etti. Devrim olacağını evelden kördi. Ücümden bir qaç kün evelsi işdeşlerine mına-mına silâlı devri olacaq dep ayttı. Amma şaqa kibi olğan şey onıñ ailesi içün deşetli aqiqat oldı. O tek ömür arqadaşınen sağlıqlaşıp oldı, balalarına ise yetiştirmedi bir şey aytmağa. O aşıqıp-aşıqıp şu zaman endi silâlı puçistler ve tanklarnen sırmağa alınğan bölügne ketti. işdeşlernen yan-yanaşa bölügini elinde bir pıştavnen imaye etip başladı. Maqsadı, yardım kelecegine biraz vaqıt qazanmaq edi. Polis bölügine ücümniñ ilk daqqalarında Fatih yaralandı. O, murnı astından tutıp kötermege ve hastahanege alıp barmağa yetiştirgen işdeşleri qurtardı. Qurşun qursağını teşip çıqtı. Küçleri bite yatqanı kibi körgende, o içtimaiy ağlarnıñ vastasınen, halqqa muracaat etip, arbiy devrim aqqında bildirdi.
Sosyal medyadan bir çağrı yapmamız, yapmamızın iyi olacağını düşündiler. Orda sosyal medyadan bir çağrı yaptıq milletimize, Türk milletine ve Türk milletini buna qarşı qoyması, soqağa çıqmasını içeren bir çağrı yaptım. Puçistler bütün memleket boyunca ükümet binalarına ve strategik obyektlerge ücüm etti. Öz nezareti astında İstanbulnıñ köpürlerini, yerli ava limanını ve Ankaradaki ava limanını keçirdi. Küç qullanıp, devlet televizionını da zapt ettiler. Darbeci askerler önce IŞİD'in, DAŞİŞ'in bir terör eylemine qarşı önlem amaçlı olaraq buraya geldiklerini açıqlamış olsalar da, qısa sürede bunıñ bir darbe girişimi olduğu bildiriniñ ortaya çıqmasıyla anlaşıldı. Televizion vastasınen isyancılar arbiy devrim aqqında ilân ettiler, yañı anayasa qabul etmege söz berdiler, prezident Recep Tayin Erdoğanğa ise hain dediler. Bunı bazıları maalesef yanlış okudılar ve Türkiye'de bir iqtidar mücadelesi olaraq gördüler ya da iqtidarla iqtidarın Eskiden yaqın olduğu bir grup arasında bir savaş olarak kördiler. Yarı gece addiy adamlar ameldeki akimiyetke qol tutmağa çıqtılar. Olar özünen strategik obyektlerni mudafaa etti ve olarnı öz nezareti astına keçirmege tırıştı. Şitayte eto intuitsiyay, şitayte eto oputom. Bunı sözgürlük kibi sayıñız, tecribe kibi. Amma bir vaqıt gece saat ekide devrim kerçek olmağanını añladıq. Vaqialarnıñ bir çoq hucurlığı bar. Ondan sebep kerçek bir telüke, arbiy areketler, cenk olacaq kibi havflar yoq. Bütünley puçnı toqtatmağa ve isyancılar arasında esas temizlevler keçirmege iyülniñ on yedisine nasip olundı. İyülniñ yigirmininden başlap ise memlekette keçken seneniñ iyül ayına qadar devam etken cenk vaziyeti ilân etilgen edi. Yüz elli biñden ziyade adam işsiz qaldı, bular mektep ocalarından başlap, ordu, ükümet, diplomatlar, mahkemeciler, advokatlar ve polislerge qadar. Memleket akimiyeti yüzden ziyade haber vastasınıñ işini toqtattı, otuz biñ qadar kişi devrim keçirmek ıntıluvlar içün apiske qapatıldı. Puçnıñ teşkil etilüvinen Amerika Birleşken Devletlerinde yaşağan islâmnı cayratqan Fethullah Gülen qabaatlanıla, Türkiye prokuraturası mahkemeden muhalif içün üç biñ altı yüz yigirmi üç ömürlik apis ve üç biñ yılğa apishanege oturılmasını istedi. İmran Üseinov, Aleksandr Kulibaba, Ediye Kataman, UATV. Bu hafife alınacaq bir şey degil. Rusiye yañı Ozek raketa sistemasını işlep çıqardı, bu aqta NATO baş kâtibi Yens Stoltenberg haber etti, dep bildire Deutsche Welle. O qayd etti ki, bu izlevden qolaylıqnen gizlemek mümkün olğan köçüci raketa teçhizatı. O Almaniyanıñ Berlin, Frankfurt ve Münhen şeerlerine barıp yete bile. Bunıñ ile baş kâtip Rusiyanıñ uzaq ve qısqa menzilli raketalarnıñ yoq etilüvi aqqındaki muqaveleni saqlamaq içün soñki fırsatnı olğanını hatırlattı. Türkiyege Rusiyanıñ S dört yüz raketa kompleksleri içün olğan parçalarnen sekiz uçaq kelip çıqtı. Bu aqta memleketniñ Milliy mudafaa nazirligi haber ete. S dört yüz dünyada raketalarğa qarşı sistemalardan eñ kemalatlısı-dır ve birden seksen nişannı atıp ura bile. Rusiye ve Türkiye teslimat aqqında kelişmeni da eki biñ on yedi senesi tizdi. İlk S dört yüz uçaq var sistemalar Türkiyege üç kün evelsi ketirildi. Ğarbiy memleketler bundan sebep Türkiyeni takbih ettiler. Amerika Birleşken Devletleri Türkiyege S dört yüz sistemalardan red etip amerikalı Patriot sistemalarını almağa teklif etken edi. Birleşken Devletler endi, haber vastaları endi bu afta Beyaz ev ve Türkiye qarşı sanktsiyalar qoya bile, dep bildire. Ürmetli serciler, bu daqiqağa bu soñki haberimiz edi. Da da çoq haberlerni sizler UATV nokta UA saytımızda oquy bilesiñiz. UATV ile oluñız, özüñizge muqayt oluñız, sağlıqnen qalıñız, yarınğa qadar körüşkence.